Э, безнең беренче чыгыш э, Рашат Якуповтан сәлам дәреслеге турында. Татар телен укытуда бу сәлам яңа буын дәреслеге э, ничек кулланыла? Рашат шул хакта сөйләячәк. Күпләребез Рашатны белә дип уйлыйм. Ул безнең инде күптәннән татар теле активлыгында тел активисты дибез аны татар википедиясы кулланучылар да белә һәм хәзер татар телен укытуда да рашат исеме белмәгән кешеләр сирәктер рашат әгәр монда булсаң сиңа сүз бик зур рәхмәт хәерле көннәр Э, Римма ортыгы белән дә мактап куйды, әлбәттә. Рәхмәт бик зур җылы сүзләр өчен. Э, барыгызга да хәерле көннәр. Мин исемем Рашат Якупов. Э, мин үзем татар теле укытучысы һәм инде миңа шундый бер бәхет тәтеде. Без инде 7 ел элек татар телен укытуда яңа бер дәреслек булдыруда катнаштык һәм инде бүген кыскача менә шул эш турында сөйләп китмәкче идем. Минем экраным күренә дип өметләнәм. Күренә. Яхшы. Татар телен укытуда төп проблеманы барыбыз да беләдер мөгаен. Э, бүгенге көндә татар теленә кызыктыру һәм балаларны, яшь үсмерләрне, хәтта олыларны да э, татар теле ул чыннан да кызыклы тел, аны укырга, өйрәнергә кирәк дигән бер фикергә чумдырырга тырышабыз һәм бу кызганычка каршы бик җиңел эш түгел. арагызда укытучылар да күп дип беләм шуңа күрә барыбызга да бу проблема нык таныш һәм менә инде 2016 елда ук безгә мәгариф министры улы мөрәҗәгать иткән иде һәм шундый бер проблеманы э, куйды безгә яңа буын дәреслекләре кирәк ягъни татар телен укытуда нәкъ менә кызыктыра торган балаларга кызык булган дизайн ягыннан да матур булган методика ягыннан да э, чит ил дәреслекләренә тиң булган бер дәреслекне булдыру э, тәкъдиме туды һәм инде без бу эшкә керешеп менә бүгенге көндә беренче сыйныфтан башлап ун беренче сыйныфка кадәр тулы бер линейка бар бу дәреслек сәлам дип атала һәм бу татар телен нольдан өйрәнү ягъни урыс телле укучыларга балаларга татар телен нольдан өйрәнүгә багышланган бер дәреслек төп идеябез нәрсәдән гыйбарәт иде менә татар теле укытучылары бик яхшы белә сыйфатлы дәрес әзерләр өчен гадәттә бик күп вакыт кирәк чөнки татар телендә кызганычка каршы материаллар бик күп түгел һәм мәсәлән инглиз теленнән дәрес әзерләгәндә синең һәрвакыт күп иттереп видео материалларың да чыга аудиолар да бар интернетта кызыклы уеннар да табып була ягъни инглиз теленнән мондый материал бик күп э, татар телендә без әлегә моның белән мактана алмыйбыз ни кызганыч шуңа күрә безнең төп максат шул булды да укытучыга мөмкин кадәр күбрәк инструментлар бирү ягъни укытучы дәрескә әзерләгәндә аның нинди менә бу темага багышланган нинди материал без аңа бирә алабыз шундый материалны әзерләү шуңа күрә безнең дәреслекнең структурасын карап үтсәк безнең шундый төрле төрле элементларыбыз бар беренчесе ул әлбәттә дәреслек үзе мин сезгә хәзер аерманы онлайн форматта күрсәтермен шул ук вакытта балага күбрәк иҗади биремнәр белән һәм өйрәнгән темаларын кабатлаттыру өчен аерым эш дәфтәре бар Аннан бик кенә күп кенә күнегүләрне кулланып була. Моннан тыш укытучыга үзенә дә ярдәмле китабы бар, ул укытучы китабы дип атала. Һәм бу безнең иң күп көч алган, ләкин минемчә иң мөһим элементларның берсе. Чөнки без һәрбер дәрескә укытучыга кирәкле Э, материалларны язып чыктык, нинди төрле уеннарны уйнап була, нинди төрле биремнәр үткәреп була. Ягъни бу дәреслектән истәмә тыш әле нәрсә тагын үткәреп була балалар белән активитис дип атыйбыз инде без аларны име төрле чараларны һәм бу гадәттә 45 минутка гына түгел 60-70 минутка җитәрлек э, бер дәрес эшкәртмәсе буларак тәкъдим ителә ягъни укытучыга мөмкин кадәр э, кул астында нәрсә булсын шул булсын дигән э, принциптан чыктык Моннан тыш, әлбәттә, бүгенге заман таләбе ул бөтен мультимедиа формалары булу, шуңа күрә безнең аудиолар да бар э, һәм башлангыч сыйныфларда күпчелегендә ул аудио күнегүләргә нигезләнгән дәресләр. Э, аерым сыйныфларда безнең видео бик сыйфатлы төшерелгән видео дәресләр бар һәм алар да бик кызыклы, үзенә күрә бер өстәмә э, укыту материалы булып тора. Ә, башлангыч сыйныфларда шулай ук безнең җырлар да каралган. Әлбәттә, тел өйрәнүдә җырны куллану, аеруча башлангыч сыйныфларда бу бик әһәмиятле һәм кирәкле чара. Ә, һәм дә инде сайтта гомумән төрле интерактивлар да тупланган, төрле биремнәр дә бар. Ягъни күргәнегезчә, менә дәрес матур сыйфатлы дәрес үткәрер өчен һәм балаларга ул кызык булсын өчен менә бөтен без эшли алган инструментарийларны без укытучыга тәкъдим итәбез бу дәреслек рәвешендә Э, һәм дә инде э, гомумән дәреслектә хәтта методик киңәшләр дә бар укытучыларга ягъни аерым э, методик дәресләрен дә карап укытучы бик яхшы гына әзерләнә ала дип саныйбыз дәреслеккә керү бушлай интернетта сәлам нокта татар дип кертсәгез бу сайтка ирекле кереп була. Менә монда ученик дигән төймәгә басып, безнең бөтен диярлек инструментарийлар теләгән кешегә ачыла. Сайтта әлегә 8, 8 сыйныф урнаштырылган, менә калган 3 сыйныфны хәзер әзерләү этабында бара. Ә, бердән бер бу төймәдә булмаган нәрсә ул укытучы китабы. Чөнки укытучы китабында җаваплар бар, биремнәр бар. Укучы аларны алдан күрмәс өчен без аларны аерым чыгардык. Алар шуңа күрә менә монда учитель төймәсендә һәм сез аңа баскач монда әлбәттә логин пароль кирәк Э, Россия буйлап мәктәпләргә логин парольләр э, таратыла, аларны алып кулланып була. Әгәр дә инде арагызда да бу логин парольгә ия булган кеше э, ия булырга теләгән кеше булса, аерым яңа мөрәҗәгать итә аласыз, ничектер хәл итәрбез инде. Ягъни логин парольне алу кыен процедура түгел. Димәк, дәреслекнең төп принцибы ул коммуникатив методика. Бу инглиз телендә чит тел укытуда кулланылган барыгызга да таныш булган сөйләштерүдән чыккан бер методика. Димәк, безнең төп максат ул грамматика өйрәнү түгел, дөрес язарга өйрәтү түгел, иң мөһиме безнең укучыларыбыз татарча күпмедер дәрәҗәдә сөйләшергә өйрәнсен. Шуңа күрә без сайлаган темаларды мөмкин кадәр менә тормышта кулланылган укучыларның тирә юньдә булган бөтен э, күренешләрне чагылдырган темалар һәм дә инде әлбәттә укучыга кызык булган темаларга да э, бик нык э, игътибар итәбез. Ник дигәндә, аңлашыла ки, э, Ә, әйтик, ә, бик күп кенә дәреслектә безнең кызганычка каршы әле соңгы арада да ә, гел авыл турында мисаллар булган иде, ягъни шәһәр балаларыннан мәсәлән бик ерак булган интер мисаллар бар иде. Без исә киресенчә ә, бүгенге балалар телендә язарга тырыштык бу дәреслекне, шуңа күрә монда хәтта интерграмматик мисалларда да безнең смартфон турында, гироскутерлар, самокатлар турында бар, ягъни укучы спорт турында әлбәттә, дөнья, сәяхәтләр, социаль шелтәләр, мессенджерлар, ягъни ул яктан без мөмкин кадәр менә укучыларга кызык булсын дигән принциптан чыктык. Менә гомуми күренешне күрсәтеп ала алам сезгә, әйтик, менә олырак сыйныфларга әлбәттә инде бераз башкачарак форматта алып бара ләкин шул ук принциплардан чыгып ягъни бу дәреслекнең менә ике мин шундый аерып әйтә алган үзенчәлеге ул димәк укытучыга мөмкин кадәр укытырга сыйфатлы материал бирү ягъни укытучы каядыр озак әзерләнеп, каядыр э, ниндидер сайтларда утырып эзләмәсен өчен, аның барысы да бер урында тупланган материаллар бар. Һәм икенчесе, бу материаллар укучыларга кызык булсын, ягъни укучылар аны карап, э, телне э, телгә ирәт, э, телне өйрәнүгә аларда кызыксыну уянсын. Менә шул, шул форматтан чыгып эшләдек. Э, һәм дә инде әйтергә кирәк, бу дәреслек безнең апробацияне узды. Э, ягъни без тулысынча аны мәктәпләрдә сынап, укытучылардан кире элемтә җыеп, ниндидер җитешсезлекле якларны өйрәнеп, э, төзәттердек. Һәм бүгенге көндә безнең башлангыч сыйныф ул тулысынча федераль переченьга керә Русиянең. Димәк, Русиянең теләсә кайсы төбәгендә мәктәп бу дәреслек буенча укытырга теләсә, ул аңа заказ бирә ала һәм бу дәреслек буенча укыта ала. чит илләрдә әлбәттә моны белән кыенрак һәм гомумән теге дәреслекне үзем генә сатып алым дип әйтүче кешеләргә дә бу катлаулырак чөнки аны кызганча каршы бик шикле тиражда кулланалар ләкин менә без шуңа күрә бу проблеманы хәл итәр өчен бөтен әйберне интернетка урнаштырдык ирекле бушлай кереп бөтен материалларны кулланып була һәм аны ә, сез мәктәптә укытсагыз да куллана аласыз рәхәтләнеп ә, репетитор буларак онлайн укытсагыз да бик яхшы менә мин үзем онлайн да укытам татар телен шуңа күрә мин дә үзем мәсәлән еш кына кулланам аны материал буларак һәм дә инде хәтта әти әниләргә дә ә, бу дәреслекне балалар белән әйтик менә шул җырлар кебек урыннарын бик рәхәтләнеп кулланып була һәм мондый әти әниләрен дә беләбез ягъни алар махсус бу дәреслекнең аерым элементларын баланы тәрбияләү өчен, э, бала белән татарча сөйләшү өчен кулланалар. Э, асылда минем 10 минутым узды, тагын 1-2 минут кына бирсәгез, гомумән мәктәптә эшләүчеләргә шундый бер кызыклы тагын эстәмә мөмкинлек булдырдык без. Әгәр дә сезнең мәктәбегездә открытый школага аерым керү мөмкинлеге булса, сез анда безнең дәреслекне дә таба аласыз. Ягъни без махсус бу хосусый оешма, шуңа күрә алар моны аерым эшләттеләр һәм алар Татарстан белән килешү төзеп, моны мәктәпләргә саталар бу ну татарстан мәгариф министрлыгына саталар һәм мәктәпләр моны куллана ала шуңа бәйле моны россия буйлап та кулланып була дип беләм бу открытый школаны монда һәрбер модульгә башлангыч сыйныфларда шундый бер махсус интерактив дәресләр әзерләнгән һәм э, менә мин үзем бик э, мәктәптә укытканда бик еш кына куллана идем балалар бик э, теләп кенә кулланган уеннар бу бу димәк шундый тест форматындагы интерактив уеннар аларны интерактив тактада да эшләтеп була смартфонда да уйнатып була сайтка кереп эшләп була ягъни монда төрле форматта аудиолар белән дәфтәр видеолар белән шундый төрле биремнәр бирелә һәм иң мөһиме безнең һәрбер модульгә шундый бер кыска гына нені күрсәтим хәтта менә мультфильмнар форматында видео дәресләр дә бар кеше күзәле ниләр бардыр инде ягъни бу э, нәкъ менә балалар өйрәнгән темага мәсәлән балалар мәскәүгә килделәр э, һәм монда кентаврны күреп аның димәк тән әгъзалары турында теманы кабатлыйлар ягъни аяклары куллары бар һәм башкалары Ягъни шулай итеп, бу тагын бер минемчә бик көчле һәм бик кирәкле булган инструментарий. Әгәр дә сезнең мөмкинлек бар икән открытый школага доступ алырга, бик киңәш итәм. Димәк, телләр арасында татар телен сайлап була һәм моны шулай ук кулланып була. Кыз бик кыскача гына сөйләгәндә шул, сорауларыгыз булса, җавап бирергә әзермен. Рәхмәт бик зур. рашат бик зур рәхмәт анда бер сорау бар ринат хөснетдиновтан ул сорый башка төбәкләрдәге татарларда белем сай дәрәҗәдә шуңа күрә бу чит төбәктә яшәүче татарларга да килешерме ди әйе безнең дәреслек урыс телле укучыларга юнәлгән ягъни татар телен бөтенләй белмәгән килеш беренче сыйныфтан башлап укыса мәсәлән бала бу аларга да бик туры килә ягъни монда принципта безнең менә шул э, инглиз телендә дә э, беләсездер мына ул коммуникатив методика бу димәк дөньяның теләсә кайсы почмагында моңарчы бу телне бөтенләй ишетмәгән белмәгән кеше бу дәреслек буенча өйрәнә ала э, булып чыга ягъни шуңа күрә монда күбрәк хәтта безнең менә еш кына тәнкыйтьләп алганнар иде безне сездә монда миллилек бикәс диләр Э, ләкин бу дәреслекнең теге интермиллилекне ниндидер милли хисләрне тәрбияләү максаты юк Бу коммуникатив методикамның максаты нәкъ менә сөйләштерергә һәм моның өчен без менә дөньяда булган трендларны, дөньяда булган бөтен бу методикаларны кулландык та. Рәхмәт бик зур. Тагын сорауларыгыз булса, ике минут вакытыгыз бар. Аннары дәвам итәбез. Рашат, сиңа бик зур рәхмәт.